Кимиэхэрэ үтүө түүн, кимиэхэрэ үтүө күн, кимиэхэрэ үтүө сарсыарда, онтон биһиги мустар ток-шоубутун саҕалыыбыт. Мустар ток-шоу саҥа сахалыы тыллаах Дьокуускай куорат оскуолаларын хомуур хамаандаларын көн көрсүүлэрэ. Оонньуубут уопсайа үс түһүмэхтэн турар буолар. Түһүмэххэ кыайбыт хамаанда биир балл ылар. Ким элбэх баллаах, ол оонньуу түмүгүнэн кыайыылаах буолар. Өскөтүн тэҥнэһии буолар түгэнигэр ханнык хамаанда полуфиналга тахсарын көрөөччүлэр куоластааһын нөҥүө быһаарыахтара. Бүгүн кыттыанылыахтара Биэс сулус Дьокуускай куорат сэттис нүөмэрдээх оскуолатын хамаандата уонна тэтим Саха гимназия хомуур хамаандата Хамаанда кыттааччылара бэйэ-бэйэлэригэр иккилии билэр сахалыы ырыаларын саҥарбакка хамсанан-имсэнэн көрдөрүөхтээхтэр. Сөптөөх хоруй биир балл, бэриллэр бириэмэтэ икки ырыаҕа биир мүнүүтэ. Тарелка, тарелка. Посуда, иһит. Посуда. Тарелка, иһит. Иһит. Аһаатыбыт. Аһаатыбыт кирдээх. Хуйабыт. Тарелка астаах. Аһаатыбыт. Аны кирдээх болла. Хуйабыт. Кирдээх иһити хуйабыт. Кирдээх иһит. Хуйдубут раз болла. Кирдээх иһит. Да, ладно, пофиг ты. И это Дождь, дождь, дождь. Брат говорит. Короче, дождь, дождь. Дорога. Дождь. Блин. А, Ардах. Ардах. Кынат.

Ардахтаах күн! Быста ардах! Бастакы ардах! Ха! Быста! Хан! Быста! Быста! Быста ардах! Быста хардах. Эппитим ди. Молодец ли?

Уһун. Бэс. Харыйа, харыйа, елка. Бэс, бэс, бэс. Бэс, бэс. Мас, мас эһэр. Бэс, бэс. Б, б, б, бэс. Мин маһым. Бэс, бэс. Мас. Сибирдэхтэрэ, сибирдэхтэрэ. Бэс, сибирдэхтэрэ. Киэргэммит мас. Киэргэммит мас. Бэс, бэс. Мас эрэри, бэс, бэс.

Мин бытарыйам түүнү халааҥа умайар сулустар бакыта очооно бастакы ыраны кытары хатаабытым үчү бүгүн киэһэ сайылык бүгүн киэһэ сайылыкка ыһым булан кэлбиккэ Хамаанда кыттааччылара бэйэ-бэйэлэригэр иккилии билэр-сахалыы ырыаларын саҥарбакка, хамсанан-имсэнэн көрдөрүөхтээхтэр. Сөптөөх хоруй биир балл, бэриллэр бириэмэтэ икки ырыаҕа биир мүнүүтэ. Духом духом сүрэҕим ыраспын босхолуур Мин истэбин. Истэбин. Мин истэбин. Истэбин. Холобон. Серафин, дыһабын, тапталбын, Уля. Давай.

Сахам сирэ, сахам сирэ, мен сүрәхпәр. Гим, гим саха сирэ, гим саха сирэ. Саха сирэ гимна. Ай, хорош. Улла, улла, Саха мен сахабын. Киребен, кэтебен. Сай. Барыбын. Хамабын. Хамабын. Онно манна.

Эн иккис эрэ. Тугуйга дии. Лампа күн, күн уота. Күн. Ки күн уота атаккар. Түһэр, тепсер. Күн уола. Күнү тепсерин. Күнү сиргэ.

Чорол курдук икки сонньуутугар тиийэн кэллибит, тыал баарын тухары. Остуолга бэлэмнэммит стаканы кумааҕы тарелканан биер курдук туһанан А точкаттан Б точкаҕа тириэрдиэхтээхтэр. Хамаанда барыта кыттыыны ылар, маҥнайгы кэлбит хамаанда кыайар.

Чор ол курдук түмүктүүр анньыбытыгар тиийэн кэллибит. Канаат тардыһыыта. Остуолга стаканнар бэлэмнэнэн тураллар, хамаандалар уочаратынан биирдии-биирдии стаканнары сөпкө аяҕынан умса турарын курдук быраҕан түһэриэхтээхтэр уонна ким сөпкө бырахпыт, стаканын иннин диэки уурарга бырааптанар. Ким бастакы остуол түгэҕэр тиийбит, кыайыылаах буолар

киин ыстранньатын үөһэ тардар бастыгы да бастыкы бастыкы били музыкалаах киһи хайдаан аһата аһата күлүлээх баайыта тоох били тарелкалар тарелканан маны тыштышканаан бытта үһүсү та опсайна мен дьаһанын икки сытар. Икки сытаабыттаҕа диэтэххинэ, сатаан кэпсээбэтэххинэ, киһин өйдөөбөт. Билигин. Логично. Бии нашей командабыт оннук оннук футболкабыт эмиэ улахан талисман улахан оруолу оонньоото Дьебайлар, организатордар эппиэтинэстээхтэр. Көмөлөһөн биэрэллэр. Ура! Чүпкэй. 500.

Онтон эһиги күндү көрөөччүлэр, лайк туруораргытын уонна подпискаланаргытын умнумаҥ. Эһигини кытта бииргэ буолла мин, ыытааччы Никита. Мустарком, көрсүөххэ диэри.